Wel, mae'n wythnos eisteddfod, a dyma'r maes tu ôl i ni yn wag. Croes ato ni, Zara a Megan, prif swyddogion Ysgol Henry Richard Tregaron. Mae Tregaron a'r ardal yn agos iawn at ein calonnau ni dwy. Ond yn anffodus, mae rhai o'r farn taw tu holl o le Tregaron i gynnal eisteddfod. Dyn ni yma heddiw i chwalu'r ddelwedd yma. Myth rhif un. Mae Tregaron yn rhy fach ac yng nghysbell i gynnal eisteddfod. Pwy dewis Tregaron at y pwyllgor? Sdim lle i swingo cath ma, heb sôn am gannoedd o fysus. Mae'r hewlydd fel llwybrau defaid, bydd pawb ar goll yn trial ffindio ni. Llety wedyn. Le mae pawb fod aros? Mae'r Talbot wedi fwcio yn gyfan gwbl ers y dyrnod cyhoeddi. Fi'n cofio sefo bai Caerdydd. Popeth yn gyfleus, popeth ar flaen eich bysedd, dim popeth awr i ffwrdd yn gwaith caled yn lletwyll. A beth am barco? Does dim rheolau'n Nhregaron. Tynnwch mewn o flan Spar neu'r Talbot, cyrbiwch chi ar stepen Henry Richard, Neu, os nag oes llyn unman, parcwch yn ganol rhewl. Dyna i chi rwt llwyr Tregaron, calon Cymru. Mae Tregaron yn fwy canolog i Gymru gyfan na Llanrwst llynedd a Chaerdydd y flwyddyn gynt. Dim taith 150 milltir i un neb, ond yn hytrach, taith o ryw 80 milltir yr un. Ni yn y canol. Mae Tregaron yn ganolbwynt i Gymru, yn ganolbwynt Cymreictod, canolbwynt diwylliant, canolbwynt y croeso. Ac wrth sôn am fynd ar goll, dyna'r peth gore all ddigwydd. Dilynwch eich trwyn. Ewch ar antur ar hyd ein hewlydd, llwybrau defaid, a phrofwch hyd ein hardal. Cewch brofi distawrwydd a llenyddwch A'r un pryd â sŵn a bwrlwm bro. A rhaid cofio, nid Steddfod ein tref ni yn unig yw hon, Eisteddfod Ceredigion yw hi, ac mae cymunedau sib a Aberteifi i gyd yn barod i'ch croesawu â breichiau agored. Iawn, falle bod Bae Caerdydd yn gyfleus, ond ble oedd yr elfen gartrefol, gymunedol, bersonol? Mae'n bryd gwrth ddweud yr holl addoli ar Fae Caerdydd. Grandewch ar englyn Dic Jones. Os yw'r dref yn ddyhead, a ddenodd ddyn o'r dechreuad, mae ynom bawb ddymuniad i fyw'n glos wrth gefn gwlad. Ie, Steddfod wledig, gartrefol, gynnes i Steddfod Ceredigion 2021.
Falle bod y dref yn fach, ond mae'r ardal yn eang, y cardi's yn hael a'r croeso yn gynnes. Myth rhif dau, Dyw rhewlif a'r tir ddim yn ffit. Chi 'di bod yn Nhregaron ar fore Gwener? Ciws ar hyd y bedair hewl. Pam? Wel, y Mart, wrth gwrs. Mae'n gered 'ma. Dyn ni ddim yn gallu cael fifty o drelês mewn y dref. Heb sôn am 2,000 o garafans! Bois bach, mae'r rhewlydd fel waren cwninglod, troellog, cul a lletwith. Gall unrhyw ffwl weld bod system drafnidiaeth Tregaron ddim yn ffit i gynnal mat, heb sôn am steddfod! Os daw glaw, neu pan ddaw'r glaw, bydd pawb yn staflan yn pwdel, a bydd y dillad linen yn sopen, a bydd tractors yn tywo. O leia bydd dim prinder o'r rheini yn Nhregaron. Pwy anaddas yw caeau anhewlyd? Mae Steddfod wedi'i chynnal mewn cae ar hyd y blynyddoedd ac mae Steddfodwyr yn gyfarwydd a gallaf eich sicrhau bod digonedd o wagle gwastad sych ar gyfer y maes. Llecyn perffaith. Bydd dim isie wellies arnoch chi yn Nhregaron, gallwch chi ddod yn eich slip heri. A'r cyfan o fewn pellter cerdded i'r dref. Gallwch gerdded rhwng y maes carafanau, maes bi a'r meysydd parcio hefyd. Digon o le i bopeth a phopeth yn ei le o fewn un patrun cyfleus. Dim traffyrdd peryglus Dim roundabouts cymhleth, dim goleuadau coch di-ddiwedd. Bydd hygyrchedd a thrafnidiaeth yn ddim problem. Gallwch chi hyd yn oed ddod mewn hofrennydd, bydd digon o le i lando yma. A'r hewlydd warren gwningod yna? Dyma'r lonydd y bydd yn eich arwain at drysorau godidog ein bro, Abaty Ystrad Fflur, llwybrau mynydd bach, ac Eglwys Llanddewi Brefi, enwi rhai. Bydd y Steddfod yma gystal, os na gwell nag unrhyw Steddfod arall. Myth rhif tri, lle diflas yw Tregaron?
Sdim byd i gael 'ma, sdim byd i wneud 'ma, twll o le! Traddodiadau cryf a pharchus, meddai rhai. Hy! Mae dwy gofeb ar y sgwâr. Un o foedd yn dwyn ac yn fwli a'r llall yn ddyn barfog, diflas. Mae 'na stori gelwyddog am eliffant, trwbwl Operation Julie a beirdd Ffair Rhos, cwbl yn y gorffennol. A be sy'n Nhregaron heddi? Y Talbot, Carol Stores, Wynnstay, Siop Rhiannon a'r Bwtsiwr. Ww, a chlwb rygbi. All dim siâp a rheini, sgôr y gêm dwetha oedd 85 i 5. Shambles! A newch yn siŵr bod digon o arian parod gyda chi. Bydd angen i chi deithio lawr i Lambed neu lan i Aberystwyth i weld dim un banc neu twll yn y wal. Mae'r cwbl wedi cau 'ma. Twll!
Wow nawr, mae'n rhaid i rywun siarad sens! Mae rhaid i rywun ddweud y gwir am ein cartref unigryw, croesawgar. Rydyn ni'n ymfalchïo'n ein bro a'n gwreiddiau. Parhaus sydd gan neb i ddilorni prifyrdd ac apostol heddwch, byddwn nhw'n troi'n eu bedd i'n clywed cymaint o rwtsh. Llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, amaethyddiaeth, cerddoriaeth, mae popeth 'da ni yn ein twll yn Nhregaron. O Soar y Mynydd, i Porthmyn, i Gors Caron, mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd! Ardal sy'n drwch o draddodiadau a diwylliant, mae'r pennill yma'n hollol wir. Amrywiol yw'r enwogion a gododd Gwlad y Porthmor, bu Henry, Twm ac Ifan 'ma. Mad dewis, dân Nhregaron. Ie, digon o amrywiaeth, digon i'w weld, digon i'w wneud. Yn Nhregaron a'r ardal, fe gewch chi lefydd a chwtshys hynod, Caffi Hafan yn lle Costa, Y Llew Coch yn lle Wetherspoons, y Talbot yn lle McDonalds, siop refi yn lle Tesco. Cewch flas ar ffordd o fyw unigryw ardal benodol. Dim blasu yr un hen bethau gan fusnesau cadwyn, swanc, byd eang. Cewch gwrdd â chymeriadau unigryw hefyd, a sgwrsio â thrigolion difyr hynod. Englyn arall gan ein prifardd o Archdderwydd, sy'n crynhoi'n fro yw. Tregaron yw'r tir gorau i gadarn godi cymeriadau. Y mae i dwf, does dim dau rinwedd yng nghors y bryniau.
Geiriau yn cywydd croeso eleni oedd, Daw ugain ugain yn nes, ugain ugain a'i neges. Wel, falle bod angen addasu'r rhan yma o'r cywydd erbyn hyn. Ac addasu'r holl siamperi a'r crysau ti. a'r arwyddion o gwmpas y sir, ond yn sicr, bydd 2021 yn flwyddyn i'w chofio i ni yn Nhregaron a Cheredigion. Dyma'n blwyddyn. Felly, neges i chi yr wythnos hon yw, anghofiwch y ddelwedd dwl taw twll yw Tregaron. Dewch yn dyrfa lon fis Awst nesa i flasu iaith y pridd. Dewch i glywed hen nodau gwledig Sir Aberteifi. Dewch i brofi croeso unigryw y Cardis. A daw o'r gors nodau'r gân i'n gafael drwy'r sir gyfan. Mynnwch chi fod yn rhan o hynny hefyd gyda ni yn Nhregaron. Gwelwn i chi 'na!